Moien, mäin Numm ass Sam, Yugi-Spiller fir Team Lëtzebuerg an mir wäerten elo zesummen en Display Opening vu Crossover Breakers maachen, deem neiste Yu-Gi-Oh! Set wat den 6 Dezember 2024 erauskënnt, bezéiungsweis dee Moment wou der de Video kuckt, erauskomm ass.

en Deck wat jo drop ausgeleent ass fir Level 4 ze spammen an domadder a Rang 4 ze goen, Mellies en Cybers Deck wat drop ugeleent ass fir an hir Link 3 Monsteren ze goen an domadder d'Kontroll iwwert d'Spillfeld ze hunn. Ech perséinlech hoffen op Mellies Kaarten well ech dat Deck och gäre willt an Zukunft spillen, mee ech giff soen fänke mer einfach lo mol mam alleréischten Booster un. Ma mat fir den alleréischten Booster kucke mer eis eng Kéier d'Artwork un, hie mam Malice Monster beziehungsweise hei mam Ryzel Monster. Et ass och nach en drëtten Archetype deen an dësem Set rauskënnt, Ryu, Rio, iergendeppes, jo dir kënnt mer jo mol an de Kommentarer schreiwen wéi een dat richteg ausschwätzt, Ryu, jo. So ass so. Mee, genuch geschwat. An man den éischten. Hei heiner. Éischt op. An dann kucke mer eis dat mol un. Mir hunn ähm, an dësem, dësem äh, Set sinn Rares dran, Super Rares, Ultra Rares, Collector Rares an och äh, Quarter Century Rares. An de verschidden Super Rares kënnen och zu Ultra Rares geupgrade ginn. Deescht. Dass Warscheinlechkeet dass een e puer mol déi nämmlecht Kaart an nämmlechter Raritéit kritt ass net sou grouss, kann natierlech virkommen, mee hoffe mer einfach op dat Bescht. Pschuder Precode Alive an hei ass och schonn déi éischt Mellis Kaart, nämlech Mellis CGVC 06, eng vun den 3 eng vun den 3 Trap Cards vum Mellis Archetype, 103 Planet Pathfinder Abyss Dweller an. Malice CVB11 och nach eng Ke Malice Trap Card. Dat heescht mir lo schon zwou Karten, dann hu mer jo scho bal den halwe Kor zesummen. Heiner déi lemmer heiner an der kuck meist du no un wat dat gut huet. Der zwee dat dat zweet Pack Allure Darkness och

Ech bis lo nach keng Ultra gezurren pro supert super ass net supers ah ech mengen dat ass awer lo mol eisen éischten ja eisen éischten duebelen am Pak dat heescht dat wat ech virdru gesot hunn ass leider net wouer wäerten der wahrscheinlech nach pro kommen mee egal maache mer dat bescht draus also Nummer 103 Ragnazero Dry Gate Wizard.

An Tornado Dragon, och Reprint vun enger bësse méi aler Kaart. Also eng Ultra bis lo raus. Hoffen mer op mer nach e puer kréien. Schuna,

Ashuna an White man ëmmer elo schon dräi Mol de Playset obwohl en sinn ëmmer enke braucht. Nee, wees ech jo ni. So ha kann man eis Karten iwwer sou gezogen hunn. An hei sinn an eis Risel Rasiel wéi och ëmmer Karten.

An Red Run sinn déi nächst Melliskaart, awer dës Kaart eng déi mer nach net hunn. Tiptop, mir feelen nëmmen nach eng eenzeg vun de Link Monsteren, dat ass och en Ultra Rare, dat heescht wann ech déi zéien, dat wär fir mech op jiddwer Fall eng gutt Saach. Dann Plugin, Sage Red, dann World, Gears, Evil Swarm.

So, drei Ultras. Ich bin gespannt, ob du noch ein dabei hast oder ebenfalls sogar ein Collectors wärst oder ein Quarter Century wär. Gucken wir mal. Zero Boros. Galaxy Destroyer. Alive. Note. Tornado. Tragna Zero. An Rio GM war. Dat gesit bessen aus wéi Pokémon. Ech mengen et sin och relativ vill Leit déi son dass dat am Fong esou Pokémon Archetype ass. Ech selwer kennen mech net sou a Pokémon aus dofir kann ech dat net beurteelen. Et geet weider mat Winds. Hallo? Android Talker. Tornado Dragon. Wizard. Vishuda. An nach eng Kopie vu Red Ransom. So, mech mat dee Lummer enker. An dann.

D'Malice hir Artstreif wat un Alice in Wunderland ugelehnt ass, a wann een sech d'Kaart lo mol sou méi genee ukuckt, dann kann een do definitiv verschidden Ähnlechkeeten bemierken. An dann eis allerletzt Pack, also ech si bis lo méi wéi zefridden, 4 Ultra Rares, wouvunner eng déi ech wollt hunn.

Hei sinn eis Rares an eis Supers, déi elo net esou relevant sinn, mee vu Rydell hu mer eemol Spot, zweemol Spot an dann de besten Starter X oder X wéi en am OCG geheescht huet. An vun de Malice-Kaarten hu mer

Déi zwou Super Rare Straps, déi eng Ultra Rare Trap hu mer net gezuchen, awer dofir e White Rabbit. Sou, ech hoffen ech ech hoffen dësen Display huet iech gefall. Dir kënnt ganz gären eng Kéier bei eise Partner Mana Templo kucke goen, deen zum zum Release Day, zum offiziellen Konami Release Day d'Displays och verkeeft. Dir kënnt och ganz gären eng Kéier an de Mana Tempel spille goen, Locals Dënsdes, Donneschdes a Samsdes. Mat mega Stëmmung an enger mega Locations an engem mega feinen Gerant. Dat war et vu menger Säit, ech hoffen de Video huet iech gefall an bis déi nächste Kéier eng Kéier. Adi!